Исәнмесез, дуслар! Ә, Бүген без дәрестә ә, шәҗәрә төзүнең төп принциплары һәм төрләре белән танышачакбыз. Ә, Бу дәрес ә, гомумән ә, шәҗәрә белән кызыксынган һәм шәҗәрә төзү нәрсәдән башларга икәнен ә, э, файдалы булачак сезгә. Ә, Беренче э, чиратта шәҗ- шәҗәрә төзүнең принциплары. Гомумән, шәҗәрә төзү бик катлаулы һәм бик кирәкле эш. Һәм аның үз принциплары бар, нигезләре. Беренче чиратта инде ул һәрбер шәҗәрәнең документаль форматтагы ул подтверждение дип әйтик, нидер чыганакларга ул карарга тиеш. Ул да булса архивларга, иң беренче чиратта инде гаилә архивына. Үтеп китик, гаилә архивында сакланган фотографияләргә. Сакланган документларга, ул да булса таныклык, никах таныклыгы, үлем таныклыгы, туу таныклыгы, ул да булса хатлар, бәлки сезнең ата-бабаларыгыз үз яшәгән чорда язып калдыргандый мемуарлар, үз истәлекләрен язып калдыргандый. Бу беренче чиратта. Икенче чиратта инде ул аудио, видео язмалар. Э, әти-әниләрегезнән, бәлки, әби-баларыгыздан калган э, видеоязмалар саклангандыр. Ул да булса, менә 90-нчы елларда бик тә популяр булды. 2000-нче елларда э, видеоязмалар, видеокассеталар, әйме, гомумән, гаиләнең вакыйгаларын, ул да булса, сезнең беренче сыйныфка бару, анда бала туу, роддомнан алып кайту, анда Күп кенә шундый бик кызыклы моментлар сакланган дип ышанып калам сездә. Шул аудиоязмалар, мәсәлән, минем танышымның үз бабасының җырлавы аудиоязмада калган. Бу бик тә тарихи чыганак. дип әйтик. Э, икенче принцип ул тикшерү. Э, гомумән шәҗәрә төзелгән вакытта без җыябыз э, бар документларны, туплыйбыз мәгълүмат һәм аны җыю гына түгел, аны тикшерү дә кирәк. Чөнки һәрбер кеше, русча әйткәндә, должен относиться критически к источникам. Бу беренче принцип. Ул нинди вакытта язылган? Имричатта нинди условияләрдә язылган ул? Мәсәлән, ул хат булсын ди, ул язма булсын ди. Э, мәсәлән, э, сугыш вакытында э, тыл искә төшә, мин әбиемнең хәтерләре искә төшә. Аның шундый ни булган, ди бит вакыйга. Фермада эшләгән чагында аның үз пайк нормасын урлаганнар, ипи нормасын. Ул вакытта 400 грамм булган. Кеше санына, кеше башына һәм аның үз иптәше урлаган ачык вакыты, нәрсә дип әйтәсең, ул да инде ипи, ипи дип әйтсәк тә дөрес булмас, чөнки ул төрле премисларга кушылып ясалган ипи. Менә нинди кеше сыйфатымда ачыла инде. Әби моны язып калдырган үз хатирәләрендә, аның бераз үпкәләү хисе дә килгән инде, балалар, Ләкин монда аңларлык ачлык вакыты, сугыш, шуңа күрә һәрбер чыганакка без дөрес яктан, дөрес призма ягыннан карарга тиешбез. Бу икенче принцип. Һәм өченче принцип инде тарихи бәйләнеш. Һәрбер тапкан ата бабагызның исеменнән ул да булсын ди шул ук метрик китаплары аның турында әле үтеп китәчәкбез. Ревизия кенәгәләре һәрбер документ буенча Ә сезнең әтиегезнең, мәсәлән, бабаегызның, олы бабаегызның бәйләнеше булырга тиеш. Мәсәлән, кайсы чорда күченүләр булган, кайсы төбәктә яшәп килгәннәр. Шундый бәйләнешләр булырга тиеш. Анда, мәсәлән, сез тапкансыз икән документ, аха, минем бабам Әлмөхәммәт, Исеме икән, бу документта да Әлмөхәммәт. Ул һәм бер ул бер авылдан, авыллардан инде, бер авылдан. Һәм ул сезнең бабагыз булырга мөмкин түгел. Булырга, шундый очракта булырга мөмкин. Фамилияләр дә туры килсә, э, мәсәлән, мин үземнең генә чыгып әйтәм, безнең минем ис- э, фамилиям Хәлиуллин, э, күршедә яши иде бер э, әби, аның да исеме, ф- э, һәм фамилиясе Хәлиуллин. Күбесе уйлыйлар иде, без туганнар дип. Ләкин мин э, тарихи Документларга карагачтын, үз җырын төзегәчтын, без инде русча алып әйткәндә однофамильцы, бер үк фамилияләр генә, без туганнар түгел. Шундый очракта булырга мөмкин. Шәҗәрә төзү этапларына килгәндә инде ул беренче чиратта мәгълүмат җыю. Иң беренче чиратта сез үз гаилә әти-әниләрегездә булган, әби-бабаларыгызда, ләкин өлкә яшендәге буыннар өлкән яшьтәге кешеләрдән мәгълүматны җыя аласыгыз һәм ул кирәк тә. Аларның истәлекләре, аларның хатирәләре, нинди документлар бар, барысын бәйләп, нинди фотографиялар, барысын бәйләп, җыеп, сез аны өстәлгә салырга тиешсегез. Икенче килгәндә инде системалаштыру. Менә бар җыелган мәгълүматны сез системага салырга тиешсегез. Нинди документ, нинди анда фотография, нинди видеоязма, аудиоязма, нинди алар бер-берсе белән бәйле булырга тиеш. Өченчесе ул шәҗәрәнең формасын сайлау. Безнең традициядә безнең гомумән шәҗәрәне ул гарәп теленнән агач дип атала. Шәҗәрәне агач форматында төзү безнең традициягә кергән. Ләкин инде хәзер замана үзгәрә. Һәм аның төшерү оформлениесе төрле булырга мөмкин, ул да булса агач форматында да, таблица форматында да, диаграмма форматында да. Үзегезгә ничек уңайлы, ләкин безнең әлеге көнгә традицион формат бара, ул да булса агач форматы, төп нигездән, тамырларында нәселнең нигез салучысы һәм инде аның ботакларыннан балалары, яфраклары, оныклары һәм башка башкалар. Дүртенче этап ул тупландыру, бар мәгълүматны, архивдан мәгълүматларны, документларны җыйгачтан аларны тупландыру һәм төзәтү. Вакыт бара, бер шәҗәрәне төзеп куйгачтан ул агач гомумән үсәп бара бит инде һәм безнең шәҗәрә дә шулай үсә. Безнең балалар булыр мөмкин, оныклар, әйме, аларның дәвамчылары. Һәм инде шәҗәрә, ул шәҗәрне постоянно аны үзгәрелеше булырга тиеш. Шәҗәрәнең үзгәрелеше булмаса, инде аның дәвамы да юк. Хәзер шәҗәрә төзүнең өч төп формасы белән танышабыз. Ул да булса, беренче форма агач форматы. Әйтеп үткәнчә, агач форматы ул борынгы форматтан килгән һәм визуаль яктан да ул бик тә уңайлы. Аның тамырлары нәсел нигез салучысыннан барлыкка килә инде. Мәсәлән, Депик Тимир, э, ул агачның төп нигезендә була аның исеме. Ә аның токымнары инде анда ботаклары чыга. Э, ул оныклары, оныкчыклары, балалары, яфраклары менә шушы визуаль форматта ул бик традицион формат дип әйтик. Агач форматка килгәндә, шуны әйтеп үтәргә кирәк, бу үз туганнарыгызга туган көннәргә бик тә уңайлы бүләк була. Ул күп кенә очракта өйгә өйләргә кергәндә ул агач форматы матур рамада сез аны диварга элеп куя аласыгыз, чөнки килгән кунаклар, сезнең туганнарыгыз анда барып үз исемнәрен тапсалар, Ул бик тә шатландыргыч бер вакыйга дип әйтсәк тә дөрес булыр. Икенче формат ул иерархия, таблица форматы. Бул да үтеп китик, бик визуаль ягыннан бик уңайлы формат. Архивта эшләгән вакытта шушы форма белән эшләү сезгә тәкъдим итәм. Ни өчен? архивта бик тә күп документлар була һәм тизенә язып алу мәсәлән кәгазьгә язып алу аларның аннан соң стрелкалар җибәрү аларның хатыны уллары стрелкалар җибәрү шушы иерархия форматында бик тә уңайлы була гомумән Мин үзем дә шәҗәрә төзем вакытта иерархия форматы белән кулланам. Соңнан гына инде мәгълүмат туплангачтын, аны рәткә китергәчтен, ул матур рәсем форматында, агач форматында инде төзи аласыгыз. Шуның белән дәрес тәмам. Киләсе дәрестә без архив ничек архив документлары аша, метрики китаплары аша, ревизия кинәгәләре аша, гомумән тарихи Документлар аша үз нәселне, үз ата-бабаларыбызны, әби-бабаларыбызны табу. Зур рәхмәт, очрашуга кадәр.